Thihnak a tei i a thawh ṭhanmi nithiang nih tuzingka caan ah nanmah he hmunkhat te ah Pathian bia in thazaang lakṭi dingin kai thimmi Baibal cacang cu Hebru dal hleikhat, relnak cang khat in cang ruk tiang kha a si lai. A hun sau deuh lai caah Caang ruknak te lawng kha khon rel lai. Hebru delhlei khat relnak caang ruknak zawn te kha hun si lai. Ahohmanh nih zumhnak loin Pathian lungton khawh a si lo. Zeicahtiah Pathian a fuhmi paoh paoh nih cun Pathian cu a um i Amah a kawlmi cu laksawng a pek hna ti kha an zumh awk a herh. A biathiang kan relmi kan dihlak cah Pathian nih a thar in thluachuah kan pekpiak ko seh. Tuzing ka caan ah kannih dihlak te hmunkhat te ah i ruahṭi dingin tlangtar ka duhmi cu kan bulletin chung zongah a tawinak tein khun langhter cang i A tlangpi ah Pathian kan pehtlaih ning ti kha nihni caan ah hin hmunkhatte ah Pathian bia i ruah a ṭi dingin tlangtar ka duhmi cu a si. Caanṭha a kan petu kan Pathian na si. Hika a min thiang thangṭhat in um ko seh. Atu ten ah kei zong nanmah he a langtlang tein online in hi bantuk hin a biathiang hmunkhat te ah i ruahṭinak, chimphuannak caanṭha ka hmuh khawhnak hi Pathian thawng le ka ṭuan hawi a simi kan pastor te thawngin a si. Culei ah ṭha tein fel tein online kan i pehtlaih khawhnak ding caah tiin live stream program ṭuanvo a kan lakpiaktu, a kan tawlrelpiaktu kan naule dihlak cungah siseh, cun a hleiin lungsau tein mah le umnak hmun cio tein caan pe in a ka zohtu le a rak ngaitu nan dihlak cungah lunglawmhnak chim cawk lo ka ngei. Pathian a ṭha tuk hringhran. Hmunkhat te ah i pum in khat le khat ṭhuṭi umkalṭi caan ngei kho loin Kan um lio caan zongah Pathian nih a mifimthiam hna hmangin hi bantukin ai ṭhi hmangin online zongin kan i hmu kho ṭhiamṭhiam hna tikah hi bantukin caan ṭha sunglawi a kan sersiampiaktu kan Pathian sinah le a hmanmi hna a mifimthiam hna sinah lawmh bia tu chim lengmang ko hna u sih. Caanṭha kan ngeihmi vialte zong hi hmanzia kan thiamnak zongah si hram ko seh. Aho cio paoh nih kan biakinn te cu kan rak ngai cio lai ti ka zumh. Ahlein ramdang ummi nih hin kan ngeihnak hi a zual khunmi khi a lawng. Kha a si le Atu ah nan sinah ngeihnak le kuttlaihnak tawite in thawngṭha chung kan luh hlanah hun tuah ta kan duh hna. Bawi Khrih ah hi khuaza ramkip um kan Khrihfabu Immanuel chungtel nan dihlak ngakchia bik in upa bik nan dihlak cungah Pathian sinin a rami vel le daihnak um ko seh. Nan dihlak a lang tlang meng thong riat le meng sawmnga le meng sarih hla kumnak khua Pennsylvania State, Philadelphia khua in hi online phungchimnak te he hin nan kut kan tlaih dih hna. Nan dihlak kan ngai tuk hna. Nan thawngpa cat lo tein kan chiat pastor upek sinin siseh, kan chiatchiar men ku caan ku pa sinin siseh, kan pa le Khrihfa upa cheukhat le ka ṭuan hawi staff sinin le Khrihfabu thawng i thatnak chungin ka rak theih khawh lengmang caah kam khatlei in ka ruah ah ka hna a ngam. Amah belte a caancaan i thi lonak tete thawngpang ka hun theih ahhin keimah lawngte ka hun hmuh ka um. Kumnak hmun tein ka rak tuar ngai ve. Pathian sinah ka thlacamnak ah kan Khrihfabu member dihlak he ton ṭhannak caan ka par ka pe hram ko law tin thla ka cam zawn ah khua khei ruah ṭhanmi cu kum lo kar i mual an kan liam tak cangmi hna nulepa, u le nau, fale pawl, rak tlun tik i ton ṭhan lo ding kong ka ruah ah ka rak tuar ngai ve. Zeiti a si hmanh ah kan tonmi kong ah Pathian min in tuarzia thiam cio hram ko hna u sih tiin sawm le thazaang pek kan duh hna. Hi vawlei ah tonṭhannak caan um loin um ko hmanh sehlaw Pathian nih nangmah le keimah lemual a kan liam tak cia. Dawtu vialte ca timh tuah piak ciami zungzal umnak hmun tu ah ton ṭhannak ding kong ruat ṭhan buin amah kan Pathian zum bu tein kan nun hmangṭi cio dingin ka hun in sawm duh fawn hna. Kan thachia bak hlah seh, kan lung zong dong bak hlah seh, cun kan ngaihchiatnak nih hmunhma zong la bak hlah seh. Kan Pathian sinin a luangmi le a kan pekmi amah daihnak le hnangamnak he umkal i zuam ko u sih. Atu lio kan chan le kan caan le thil umtuning kan zoh tikah hin thina phang, ning zong a ṭih, Cucah ka dawtmi Khrihfa member dihlak caanṭha kan ngeihmi hi amah kan Pathian ca le khat le khat daw le rem tein umṭi i nun hrawmhnak nun ngei bu te he hin umkalṭi dingin ka hun in sawm duh chin fawn hna. Kan i ngaihnak le kan i hlamnak kong chim lengmang ahcun kan caan hna a hun chuh deuh sual lai caah zeiti awk ṭha. Hmailei tu ah atu i a ummi vialte he cun nungdam tein kan i tong ṭhan nakhnga kan Pathian sinah bawmhal in le thlacamnak tu in khat le khat i bawm lengmang ko hna u sih law. Nihin kan vawlei kong ruah lengmang ah le chim lengmang ahcun khuaruahhar in a um ko cang. Vawlei kilkil dih ahhin himnak cu a um bak ti lo khi a si ko cang. Zawtnak a kat. Thihlonak kan ton ning kong zongah ruah lo pipi in kan thi hna. Cun kan i ruah lo tuk in thil khuaruahhar zong kan tong cuahmah hna. Hi bantuk caan lio ah hin vawlei mi hna nih cun cu an ton cuahmahmi harnak kong ah zei bantuk in dah kan luat lai? Zei bantuk in dah himnak taktak cu kan hmuh khawh lai? Cun zei bantuk khuakhannak le zei lam panh in dah kan luat khawh lai ti kha an si khawh chung in an caah bawmchantu vawlei lei thil kha heh tiah pehtlaihnak an i zuam cuahmah lio chan cu a si. Hi lio chan ah hin kannih zumtu nang le kei tuni cun tuzingka caan ah kan Baibal chungin zumhnak lei kan pa le nih zumhnak an rak ngeih ning kong Kha tu zingka caan ahcun zumhnak an ngeihmi cu zeitin in dah an rak langhter timi kong kha hmunkhat te ah ruahṭi dingin le thazaang laṭi dingah sawm kan duh hna. Phundang in kan chim a si si ahcun zumhnak kan ti lengmangmi hi zeidah a si kun ne? Cucu tu zingka caan ah zumhnak lei in kan pale a simi hna kong Hebru dal hlei khat Chung hmangin kannih zong nih zeibantukin dah nihin kan dirhmun le kan zumhnak i check ṭhan buin phundang in zoh ṭhan dingah sawm kan duh hna. Atu ah biahalnak ah zumhnak timi biafang a sullam rak chim cio u, ti si selaw. Zapi nih kan hun ti colh dingmi cu kan hmuh rih lomi thil kan hmuh lai ti kan zumh khi tiin a tam deuh i kan bialehnak cu a si lai ti ka zumh. Kha tuzing ka caan ahcun atu kan i ruah lai dingmi Hebru dal hleikhat chung i zumhnak kan timi a biafang kan thlen ti tu in ruat loin biafang dang Pehtlaihnak ti tu in ruat hna u si law cuticun Hebru dahlei khat chung i kan pale zumhnak an rak ngeihmi kha hitihin hun ti khawh a si hnga: Cucu zeitin in dah a si ti ahcun kan pale pawl nih Pathian an rak pehtlaih ning tiin hun langhter khawh a si. Cu zumhnak timi biafang kha sullam phundang in Pehtlaihnak tiin kan hun hman a si ahcun cu nih cun a hun fianter ngai dingmi cu Hebru dal hei khat chungin kan pale hna an nunning ah khan a hun lang colh dingmi cu kan hun hmuh khawh. A si ahcun kan pale pawl hna nunning kong cu pakhat pakhat hun zoh ṭi dingin ka hun in sawm duh hna. A pakhatnak ah Van zoh ṭi dingin sawm kan duhmi hna cu Abel nunnak kong khan a si. Pakhatnak ah Abel Abel nih Pathian a zumhnak pehtlaihnak cu zeitin in dah a pehtlaih kan ti a si ahcun Abel nih cun faith worship a hmaanmi le cohlan awk tlakmi biaknak phundang An kan chimh si ahcun a hmaanmi le cohlan awk tlakmi raithawinak in Pathian cu a pehtlaih. Hika zawn ah hin aho cio paoh nih a phunphun in biahalnak kan ngei kho cio men. Ziah, Kain le Abel nih Pathian cu an biak veve ko ṭung. Sihmanhsehlaw zei ruangah dah Pathian nih Abel raithawinak lawng hi hun cohlan hnga? Asia kan Pathian hi duhdanhnak a ngeimi Pathian hna a si sual hnga maw ti zongin a timi zong um khawh a si. Hika zawn te a hun fianter ka duhmi cu kan Pathian nih hin Kain le Abel kha a duhdanh bak hna lo. Sihmanhsehlaw Pathian tu nih cun Abel raithawinak tu kha cu a cohlan bak ve i thluachuah zong a pek fawn. Cu nih cun a hun fianter colhmi cu Abel nih khan Pathian kha zumhnak in a lung a ton ti kha kan Baibal chungah fiang tein kan hmuh khawhmi cu a si. Phundang in chim ahcun Abel cungah Pathian a lung a tling. A tlinnak cu Abel nih Pathian a rak bia a tlei ningah khan amah duhning in si loin Pathian Duhning tuin pehtlaihnak a tuahmi raithawinak cungah khan a si. Phundang in chim ahcun Pathian kha amah duhning in si loin Pathian duhning in a pehtlaihtu a sinak kha kan hmuh. Cucaah Abel nun hmangin nihin zumtu Nang le kei zong nih thazaang vun la ve usih tiin sawm kan duhmi cu Pathian kan zumhnak, Pathian kan pehtlaihnak ahhin kanmah siaremnak, kanmah duhthimnak, kanmah lungtlinnak lei tu kha si loin Pathian nih hitihin rak ka bochan hna seh. Hitihin ka zum hna seh, hitihin ka pehtlaih hna seh ti a kan duhmi lei hoih tuin kan pehtlaih khawh ding hi a biapi ngaingaimi cu a si. A si ahcun zei bantuk biaknak hi kan Pathian nih a duhmi cu a si hnga ti zong khi biahalnak um kho men. Kan Baibal chungah tawi fiang tein a kan cawnpiak bak komi cu Pathian cu thlarau a si caah a biatu vialte nih Asilole a pehtlaihtu vialte nih thlaraulei biatak in kan biak ding le kan pehtlaih ding a si a kan ti bak ko. Pahnihnak ah Enok nunnak kha van zohtak ṭhan hna man si. Enok nih Pathian a zumhnak, Enok nih Pathian pehtlaihnak cu zeitin in dah a pehtlaih kan ti a si ahcun Enok nih cun faith walk vawlei a nun chung caan vialte kha amah duhning in si loin Pathian duhning in a umkalmi Pa a sinak kha kan hmuh khawh. Enoch cu hi vawlei a tlun len lio ah hin kum zathum renglo hi vawlei nunnak lamthluan a kalnak kan zoh tikah hin Pathian he a zungzal in a umkalṭi pengmi a si kha fiang tein hmuh khawh a si. Enok nih Pathian cu nifate a pehtlaih peng tikah cun phundang in chim a si ahcun tukforhnak chungah caan khat tak hmanh kha a tlu sual lo ti khawh khi a si. Cu tikah cun Pathian cu Enok cungah a cung. Cu tikah cun Pathian cu Enok cungah cun a lung a, lung a, tlin, a lung a tling. Cu tikah Pathian a lung a tlin tikah cun Enok cu a nun bu bak i amah sinah a lakmi a si kha kan hmuh khawhmi cu a si. Cu nih cun a kan cawnpiak bakmi cu zumtu nang le kei kan nunnak lamthluan zoh ṭhan hna maw nu sih. Nikhat chung cu chim lo suimilam ṭemkhat hmanh kan Pathian kan pehtlaih khawh lo caan a tam ngai ko khah. Cu tikah kan hun ton cuahmahmi pawl cu zei pawl dah an si ti ahcun Pathian duhnak kha si ti loin kanmah duhnak le kan diriamhnak Leilawng te kha kan tuah a ṭheu tawn ko khah. Cucaah cun zumtu nang le kei zong nih Enok nih a nun lamthluan chungah zeidang nakin Pathian duhnak tuah dingin a sining dihlak a hun pehtlaih tikah cun Pathian cu Enok cungah a lung a tlin bantukin kannih zong nifatin te kan nunnak lamthluan ah hin amah kan Pathian lamhruainak kha Zulin amah he umkalṭi peng dingin tu caan ah sawm kan duh. Kan duh, kan duh hna. Cun a pathumnak ah kan hmuh khawhmi cu Noah. Noah nih Pathian a zumhnak, Noah nih Pathian a pehtlaihnak cu zeitin in dah a pehtlaih kan ti a si ahcun Noah nih cun faith work Pathian cu zumhnak in a pehtlaih tikah zei rian paoh a ṭuan ah Pathian mithmai zoh hmasa buin rian ṭuanmi pa a sinak kha kan hun hmuh khawh. Noah kong ruah tikah hin minung sinak in cun a har ngaingai ko. Zeicah kan ti a si si ahcun tlangcung hna lawng serter ti cu minung khuaruahnak in cun a si kho bak lomi khi a si. Sihmanhsehlaw Pathian, Chimmi cu Noah nih cun ṭha tein a zumh, ṭha tein pehtlaih tikah cun tuahsernak bakin Noah nih cun a hun langhter colh ve. A donghnak ah cun harnak ṭihnung tilet chungin Noah le a chungkhar dihlak cu luatnak an hmu. Noah nih Pathian pehtlaihnak cu rian ah a langhter ti khawh a si. Nihin ah zumtu nang le kei, nihin teh Pathian nih a kan fialmi rian hi tuah loin le zul loin maw kan um ko hnga? Noah nun in a hun kan cawnpiak bakmi cu Pathian kan zumh, Pathian kan pehtlaihnak ah hin chim lawngin si loin rian ah langhter dingin tuahsernak in langhter ding hi kan rian biapi bak ah kan i chiah ding ahhin sawm kan duh ko hna. Hi vawleicung ummi tam deuh hna cu chim lawng huam ngai in tuah ṭuan ah tuah ṭuannak in langter set lo mi pawl hi tam ngaingai khi a si. Cucaah ni ni ah Noah bantukin kan Pathian kan zumh kan pehtlaihnak ahhin kan tuah kan ṭuannak in langhter ve dingin sawm kan duh hna. A donghnak le a palinak ah Abraham Abraham nih Pathian a zumhnak pehtlaihnak cu zeitin in dah a pehtlaih kan ti a si si ahcun Abraham nih cun faith obedience nawlngeihnak in Pathian a zumhnak cu hun pehtlaitu a sinak kong kha hmuh khawh a si. Pathian nih cun Abraham kha na fale cu van i armi le rili kam i rel cawk lo thetse zat a si lai ding a si lai tiin bia a kamh. A tar hnu lawnglawng ah fapa pakhat te lawng cu a nei. Cu a ngeihchunh fapa te pakhat kha Pathian a hun thawh riangmang i, Pathian nih ka peh, a hun ti. Sihmanhsehlaw Pathian nih cun cu fapa ngeihchunte kha raithawi dingin a hal ṭhan. Cu tikah Abraham nih cun Pathian a zumhnak pehtlaihnak cu nawlngeihnak in a langhter ve ko. Cu tikah Pathian cu Abraham cungah a lung a tlin tikah cun khuaruahhar in thluachuah a pek ti kha kan Baibal chungah kan hun hmuh khawhmi a si. Cucaah zumtu nang le kei zong nih nihin ni ah hi a biapi taktak vemi cu Abraham bantukin kannih zong nih kan Pathian cu kan pehtlaih tikah hin amah kan Pathian nawl ngei buin tein umkal dingin sawm kan duh hna. Cuti kan tuah a si si ahcun Pathian nih khuaruah har in thluachuah a kan pek ve hrim ko lai. Pathian kan cungah a lung a tlin ko a si si ahcun amah nih kan caah a ṭha bikmi khua a kan khanpiak hrimhrim ko lai. Cu a si caah kan Pathian cu nawlngeihnak he hin petlei i zuam ko hna u sih. A donghnak le biatlang komhnak ah tawi tein langhter ka duhmi cu Ninih zumtu nang le kei zong nih kan Pathian kan pehtlaihnak ahhin a hmaanmi biaknak, a hmaanmi thangṭhatnak in siseh, rian ah i pumpeknak in siseh, amah he nifatin umkalṭinak in siseh, amah fialmi rianṭuannak in siseh, amah nawlpekmi nawlngai bu tein Nun pek dingin, timhtuahnak ngei dingin zumhnak lei i kan pale hna an nun zoh ṭhan buin thazaang i lak dingin sawm kan duh hna. Thawngṭha theitu le zohtu nan dihlak cungah kan Pathian nih a tharin thluachuahnak in pe ko hna seh. Tampi lunglawmhnak ka ngei.